ndafree manje kunyatsotaura ndafree ndafree manje ndave free zala you know nda free man so hande hande kumba tumu yase kurukura ene yase nokatoda bongo hogo echimbo mema kaona wanenga ndapedza man yo ndapedza ndapedza ndapedza ndapedza kufunda sako sori nanambomisa regai timbotaura fairness guys just fairness munoziva life ka ukangotiita vanhu zvakanaka soka vanhu vanoshanda zvakanaka pane vanhu vanga vachitete lichasi uchashaya mabasa basa hapana rinonzi basa rinoshayikwa ngatisanyeperane ukadzamara uka wa waregedza vanhu vachiku ill treater all your life you'll be ill treated let me give you an example mukomana akatadza kumita maexpectations ako then what ah mukomana uyo handichadi kudanana naye you understand kuti ah vanhu kuti ah ukaramba mukomana uyo uchaona ani vazhinji vakapedzisira vapinda mumarelationship nenyaya yekuti ko ndichaona ani

ukazoona imi tiri kuenda kumba izvozvi daona kutorerai iwo maningai regalia vanatami moyo vachipiwa mota isu tiri kupembedzana regalia unotoona kutoti you know you know its not fair zvakafanana nekuti tikatora toki tikatora sandra ndevele tikatora baba ashero um, not even mentioning toki or sandra ndevele baba ashero that man should be honored Macheso, he, Macheso shouldn't be, you know, put like that. Kind of change brands of brand ambassador, ambassador of ambassadors. Macheso should be one. You know, we need to honor kwete kuzoti baba ashero vafa honzi iyi chichi vanhu vakuita macondolences let us not treat each other like that you know it's not good zvakafanana nekuti papost yaja apraise namadam boss vangadai vaisa vanhu vese ipapo so that we work nicely together not kuti ah, ja praise ndiye akanyanyokosha madam boss ndiye akanyanyokosha brand racho tinozokupushirai here nyaradzo nekuti akutoziva kuti munokoshesa vamwe vamwe vamwe vakoshese its not good vanhu ngavaiswe pamwe chete semabrand ambassador yes vanozosiyana masarari we know but isai team pamwe chete achekutanga tinotoendawo ijaha praiser tozoenda kuna madam boss baba shero wat voiswa panzvimbo one kwete panongowanikwa vashoma vanosarudzwa ee hazvina kutombonaka izvozvo tinawo madhenda ariko kumba uku inini inini kana ndataura kuti handina kukumbirwa ruregero vanhu vakanditi handida kunzi thank you vanhu vakazonditi thank you then we move on like that no no no you don't force people to say thank you muupenyu munhu akatadza kuita thank you ndizvozvo square inyengerero nditi ndichose unoshaya mabrand ndiri type yekushaya mabrand kana zvanetsa akandobvisa bhurugwa ndonohura kwandiri type inopererwa inini manje amuswa ndiri kubva kubasa andi ndiri kutobva kubasa izvozvo ndakuenda kumba andipererwe hura harimbofera kapererwa kana zvakadii ndiri manager uko tangoenda kunongomema two minutes how are the people doing miniger ozwa kuti delicious bweka bwandi rangu womina imi taimusheni taimushi no mwanhu wakatanga nezuro wekuti unoti a uyo akatanga nezuro tatalichas has been in the game for years she deserves to be say just a thank you because pavainonoprinta ndikuda nokuratidza yemadhende ariko kumba kwande kumba munoona madhende akanyorwa mazita angu baba tanya kuinterdelicious pavainoitisa madhende iwawo kuinterdelicious veduwe vana toki toki you have been in music industry for years zvinhu zvinooma vakomana but please musaite kuti matalents enyu ange marengenyaya you know unofa kuadya nemavheji pano kusikurodzudzwa they should it's much better we learn tatelichas akataura and things changed thank god for that thank god for that tatelichas spoke and things changed thank god for that they should change address no kungomadambosi ndiwanapostwa kosoja presa then isu rigari yateta kairwa hamuna kuona ichichema sauremu amuona kuona it's, it's just what it is you understand hamuna kundoona ndichema sauro hamuna kuona ndichema sauro ndikapfeka rigali ah. ndakati zvangu zvaita zvikanzi chinomama tikungochitambisa zvedu tine vatinoda ee eh, ee eh. chiona tami moyo zimoko

nokuya mabhokisi andeikumba danokubvururai zvakandibata nhasi ndikuzvipisa ini ini handina mangwana handinyengerere vese vanouya vachiendeswa mad vese vanoshanda neni mabrand vanoziva kuti tatirichesa nhokwana dziyai kuti muri kushanda nemurwere weedzi ndebrand dzangu dzinongodambuka two minutes handina izvozvo ini aini ausikona kuda kusikona kutya vanhu ah, wozviya ndiri kushandisa wifi yekubasa kaipa mirai dai ndichinja kushandisa wifi yekubasa ena kufona Hello. Yeah. Yes, hello. Vanhu vari kungofona zvetunesi kwani kutofoneke kwamunhu kufona zvaitese aina ndinyengerere kutaura chokwadi ndakadzidziswa namai vangu ukaona panhu panzvimbo wausiri kupiwa respect suduruka kune vanhu vazhinji macelebrity ari kungoda kupi kudya ino handidye love neraki kai ndine manshon inoda kumaniten wa ndine mbwa three ndine mwana one mukomana zigiant handidye malove nemalife guys no no no no zvinoda vanhu vachida kumwai ndakaamwairwa re seven years ndichaamwairwa ndikabva ndaita dzungu nemalove nemalife ndavachinja adress ayo zviri kungonzi time akakwirwa ka ko pane kusiri kukwirwa vanhu pane kusiri kukwirwa vanhu vanhu vazhinji vakangopinda vakakwira pamusoro nekukwira eh, hazvizi zvitsva izvi guys hatingati ah, munhu ane beche rake anoita zvaanoda zvatogona iwe kana beche rako richikuburitsira richikuburitsira zimoko mota mbishi yetami wonaye zveduwo izvo handina hangu akandikwira uko asi kuzidai paina akandikwira uzadza imba nemarigare muchazviona muchazviona zv kuzadza imba asikana thank you inotadzika ugoona vanhu vanenge vachiposta ivo vanhu amheno ari incharge nemasocial media pages dzenyaradzo enzanisai vanhu get it from me enzanisai vanhu ndapota we iye kuti nhingi akakosha kudarika nhingi you miss it because vamwe vanhu they just listen to tokis music havatodi kutonzwa kana nezvajp amwe vanhu they just love toki senge inini song yatoki waenda nenyika i love it japraiser yes i listen to japraiser because of king mushapaidze i respect japraiser i listen to them both but some people are you know choosy let us be honest to nyaradzo kuti they don't miss it tiri kudzvinyirirwa nezanup f hatingabva tadzvinyirirwawo nevamwe vanhu vasiri venyika ava please at least we can say the truth yeah vazhinji vari kungova vachingotambiswa tambiswa tambiswa tambiswa hapana chiri kubuda takaitaura nyaya iyoyo kunash tv nashi yakataurwa ikanzi nashi iri kudzvanyira vanhu muri kumboona maviews ekunashi vakaita malive akusisina munhu ariko vanhu vakatamba nazvo izvi kungoti vaimbi vaane nguva sandra ndevela ane makore mangani achishadabura ane makore mangani sandra ndevela achivhura makumbo ufunga kuti sandra ndevelo ungonzi anga akasungirira mazambia potadzawo kungonzi iyo same post iyo yamatenda mabrand ambassador maofficial ma muchiisawo maunofficial isu vana tatelicious ah, kune vamwewo vakazoitawo dzungu vakada kutibatsira hameno kuti you how do you put it but hatina kuita dzungu senge nini ndakaprintirwa regariyai vanhu makanotora mashinda shinda dzekambani makanodhinda mazita angu maifungei aifunga kuti ndozonyararidzwa manje nekuti paiswa zvidhindo neshinda ini manje this type yo tsvaga imwe foni yangu ndiconnecte kuwifi kuti hapeno ane shungu dzazvo ndaneta nazvo zvekushandiswa ndizi type inoshandiswa ha ah, kutaura chokwadi naya cross bible am not senge ini zvangu ndiregererei jesu andizi type yo nongoda kuti mungondinzwirawo tsitsa hama we ini handisi zvekuvhiringidzwa vhiringidzwa akuchinja nenge mirai ndidai mirai ndi ndichinje panapa ndishandise just kumba ande zvedu kumba hanzi vasina wifi imbogarai pasi handiti muri kuzvinzwa asikana nevakomana nyaradzo inoda kuudzwa kunzi dilai nevanhu zvakanaka vapedza vaimbi vese vachingonzi spotlight nyaradzo has not been on social media ka zvekuti tinobva tavati their virtual gurus no no no no ende hakuna kana chiri kubuda ikokoko because ndikatonzi basi anenge akatondinyorera email achiti vanhu kandiitarise satidika izvi zvekuti vanhu tinoita zvemanzi ati vanhu havasi kubhadharwa here something like that people are working for free ini ndobhilivha izvozvo its not good its not good mufungi post iyo ndatozoiona mazuva doko dai ndaiona makuseni ndingadai ndavava vachiri kubasa vaigadzirisa hazvizi raiti nani chadini kuti vanhu vonotozomanikidzwa kuti tai thank you hamuzive kuti humility is close to godliness if you are humble you will go far kunzwa mamuningi wacho kana wakukubvunza mutupo unofunga kuti ucharespectwa hapana kana kandionewe kamndichandibatsisi mangu ndasari nazvo zvimazambia zvo ndaendaini ndina kana chekunyengerera andina statizisha zinoshaya kushanda naye ini type inoi zvaita sei ee eh, aiwa hazvina kunaka mufunge izvo kaizvo izvo akamva apindura akamva apindura akandipindura basi ndizvo inge iri meseji yekutanga mm -hmm. akamva andipindura good day aiwa iziriyo ini tindai ndakutaura kamadhimanzi angu akazotadza kumitwayo ndakati ish email ish ngatiiverengei tese because unoita mademands ka ezvaringo ndezvekare kaizvo ndinatidai tibvise light ndakati hayi boss basi

Firstly, I will host you on my live show with the hope of getting more people hooked on Nyaradzo brand and products. Pwa pwa pwa pwa pwa ndakutaura zvangu pwa pwa pwa pwa. Ndandaenda ku WhatsApp kwake kubatsisi mangu. Une WhatsApp futi ka. Ndakataura zvakawanda nei murume iyu. Waitongonzwa tone yemurume iyu kuti ah asi kutombokuda ipa panyaya dzipepo. Zvino ndaiva bata hangu takandakavaisa patambo. Ndakati gorera ndinokunyandurai. unokutiza uko e, mutupo vanobvunza vanhu mutupo vanenge varoyiwa mabvunzira anoita mutupo kambani yese ainge vachingobvunza mutupo ndiani zvino mwe musinomboti shiri mwe musinomboti matemai mwe musinomboti dziva a ah, nechikudzirei mutupo wangu chaiwo chamunena mazuva ano ndikufamba namatemai ndochaichaiwe eh, ndiye uyu wapa hakuna zvisvinu zvakangobuda zvakangonzita handi ah, achida kuraidzai kama conversation amatara ah, nyika dandambowabhuroka baba yo ndobhuroka vanhu kai kandi ndavabhuroka neakaundi ipi kandi ndoko ndandavabhuroka baba ivava handina kana mangwana handinyengereze ndiye muridzi wekambani yaasekuru wangu here fana toita kambani ndaasekuru wangu kambani yacho poeteri ini hamusati mandiziyai hamusati mandiziyai tadelicious izi kambani yasekuru wangu yekuti mandaramba ndakanamirirai ndinyasokuradzai ndakuradzai vanhu mune mitadelicious akazviapoinda handiite madhodhi iwawo andei kufacebook munoona conversation so that vanhu munoziva kuti ini handina dzungu ndiri papi kwapa ndavabloka vamatara nyika ka ndovanibloke ndione conversation yavo ipapai eh, toenda vave kumani blocked settings ndavabloka nguva yeko ndichamboziva blocking ndoanibloka vari papi pamatarika handina kwavabloka ira asi vandibloka kusaidi kwavo ndivanhasika iakaunti ipo blocking anoisava ndavabloka zvadii Nhaimi, zvamuine munyama imi. Ya, ava vamataranyika vari apa ndandavabloka ava handinyengerera handinyengerera handiri munhu asinganyengere ndo zvandiri ndakunoanbloka so that tione mamessages andaitaura navo maoko angu achembera mapiritsi ayo mapiritsi edzi mapiritsi eze amaoko achembera this one ka ati munoona zvenyu mameseji handizi munhu ano anobatira zvinhu pamusoro mameseji continue aa uh -uh, is tatelicious

auti mungoonawo zvenyu ndobloka vanhu wena namangwana settings settings blocking blocking iri papi epa inobosondinekawo ndakazandiri pano aina ndina mangwana awa matara nyika ndandawablocka kwese a ah, kwese chaiko handina kana mangwana ndichawadzokera futi ndandanowablocka handidi zvekutemeswa musoro ndiri munhu wemapirots wemapiritsi mufunge ndiri munhu wemapiritsi philip

ayo chionai manje tamo mameseji handei zvedu handei zvedu handei zvedu handei zvedu takatangira papo tinyatsoverenga zvedu handina dzungu kai ndaamatare nyika muridzi wekambani ah, good chakatanga chaitika ndechekuti vhidhiyo yandakaita iya yekwasauro haina kupostwa haina kupostwa kupeji rechi renyaradzo nditi haina kupostwa kupeji yenyaradzo ndamba ndati ah, ah, vanomhoresa vanhu stereki vaigara vachingondita taudza zvangu o pane pakataurwa yanyaya yamadam boss zvikanzi awa hanzi chiko taingotaurawo zvakawanda vanotaurawo nevanhu hapana dzinyaya dzataitaura nadzo kunze kwebusiness zvedu tinganyeperani ndakatangira papi andikuwa zvakatangira zvakawandisa but anyway ngatitaurei ava ndaamatara nyika muridzi wenyaradzo e, eh, totanga chichichichichi please send me mazambia madhuku and what what what my name is queen tatalichahopewa kanzi if i could have your contact just general talk tatat ah yes we can youare such a darling bwabwabwa post our dress tatavapa zvedu fantastic Thank you for calling Mambano. We'll organize a parcel. Good. You are such a warm person. You are welcome. Toda kuenda kwa brand ambassador. Ndepapa yakataura yes apa. Eh, toda pe ambassador pa wakataura. Tinyasodzika zvedu tinyaso. Yes ish. ndakati ainyata i spoke with mambo and i want to do a live video about nyaradzo can you please give me the contact details of the marketing manager so he wawawawa a lot of people want to join your funeral policy but i don't know how to direct them so it's more wise if one of your wawawa joins me kanzi let me ask him to get in touch vane vane respect zvavo bwabwabwa taenda taenda taenda ndakati well done boss philip i spoke to batsi batsi uyu ndiye anenge akasunga zvinhu iye batsi uyu anonzi batsi ndichamugugula zvo uyu batsi uyu ambanzi so he is now sending ya yeah. ah, pakataurwa kapa zvikanzi let me ask him to contact what thank you thank you shishi ndakati well done boss philip i spoke with batsi so he said he is now sending me paperwork and company policy so that i am back on my on on being nyaradzo international brand ambassador bhora mberi nyati vamva vapindura zvakanzi zvakanaka look at him muri kunzwa ndakatoitwa brand ambassador nemuridzi we wekambani we ivo vaamatana nyika ah. zvikanzi zvakanaka mambano bhora mberi shuwa handizi international brand ambassador ndandati well done batsi uyu ndowe mapaperwork ndikati i spoke to batse so he said is now sending me paperwork and company policy so that i embark on my being nyaradzo international brand ambassador bhora mberi nyazvo kanzi and that everything i touch turned into gold for sure that's the truth zvikanzi zvakanaka mambano bhora mberi ndikati you have supported from me from the very start ati dangotauro zvengu dai dai dai dai zvikanzi we are a tag team ndamataranyika ndamataranyika but ndinofunga ndiye akaomesa zvino ameno zvaatori musoro wake basi zvikanzi yare zvikanzi uyaye tag team takutonzi vamataranyika vanga vakatozvibwe zvikanzi uyaye eh, kama zambia aingorequesta nevanhu vese but isu takabva taona mukana katakatirega tite mabrand ambasada ndozvinoita vanhu vakangwara singazivi kuti vanhu vaingodishwa mazambia zvikanzi our friends must be our friends also including madam boss vanga vakutaurwa kuti ah, chine pachikuru kuti chiregedza kupisa madam boss nandati shes family don't worry i will smoothen the relationship between namadam anga asati amamira asati atanga kundiposta nemanyasana ndine zvikwambo zvake paakaposta nezvikwambo ndakatyora ukama zvikanzi fantastic good morning wambana zvachienda zvakadaro chimwe vanomhoresa fani vanomhoresa fani vanomhoresa fani vanomhoresa fani tatazoenda ndamapepa asi kuuya ndakamirira mapepa angauye ndandati pane pandakavaudza ndakati ndakati professional ina handitaure zvinhu zvandihandiite zvinhu zvechihure nevanhu vemakambani hazvizi akusu department kana tiri paprofessional we do professional and he is professional also asi kungoti uko kwamheno vakangondivhiringa ndandati i forwarded this message to boss bats i have a very high visibility and the currency in today's virtual world is social media ndonyora chirongo kai ndine chikoro ndandati what people fail to understand is the essence of marketing in business a lot of people who are hiv

zvikanzi am sure they are working on it paperwork inotora gore rese takangomirira akuti mhorese wauzi sweden ndakadi ndaana kuora mwoyo kungomhoreswa kungomuka uchingomhoreswa zvinhu zvisina paperwork ndaanda kuora moko ndaada kungopindurawo zvakwasi unenge uchingo paperwork ndikanzi hai queen vaiita checking on me takatanga musi wafour may tamusi wa 12 vari kungochekavo paperwork haisati yauya kek paperwork paperwork haisati yauya yerere yerere yerere yerere haisati yauya haisati yauya ndiri kungobvumoreswa zvangu iwe uri kungomhoreswa pepe hameno kuti paperwork yacho yaibuda pai handi muri kuona saka hazvizi zvinhu zvekuti ndakadii ndaka asi zvinhu zvekuti ndakangonyuka ndakati veduwee unenge wakapiwawo promise unenge wakangopiwawo promise promise asi hazvina hazvo mhosva ehe aumanikidze mukomana kuti akurooreka mukomana kana asingatoda ukatongoonawo kutongopiwa masignal its a sign Move on. Pane urombo vanoda kunonyengerwa wina ndina ndina urombo wemazviti. Kana. Kana sipoti rairi muzvoti richagana sipoti ndini. Inde kumba kwa. Inde kunopinda manje. Ndikusa kamera pakanaka. Aini. Ndakaona zvakanaka zvakawanda mupenyu wangu handidi kushandiswa. ndakarepwa ndiri mwana mudiki fani uye kuda kungoita moyo chena ndakarepwa nasekuru hanzvadzi yamai ndakazadzwa chirwere andii ezvi moyo chena ita zvakanaka nyarara ekodzi nyarara takanyarara izvo tingokwata nawo mukondombera ndidii siei zvondifungidzisa zvakawanda izvi zvekudzinyirirwa izvi aiwakati jehova oh, takungowamwa mapiri davaite vane mwoyo nazvo inatisisim bcause ukanga wakukumbira vanhu havana kana kumbonyora kana kumbobvira wamboposta papecho tichitendawo kuinterdelicious vakatiitira vhidhiyo yasauro kana amene aiita izvo zvemanagement but vanoruza vanhu because ndikuenda nemahure angu ende ndofamba nemahure angu manje akutotopusha timbonoudzwa zvekudhafu smoking kufamba nemahure angu toshanda nevanoshandika nawo ziya muupenyu izvozvo itetirishas aida unokwana kwana maiona conversation muridzi wekamba tichitoisirana mahatsi nemahatsi tichitoti ah, kwandiri kuisirwa mahatsi nemuridzi wekambani ndapinda kwandiri kuisirwa mahatsi nemuridzi wekambani achitoisa malafu nemalafu wozviona zvakadai wozviona vapostwa yapreza namadambosi hanzi tate richazimirira nguva yako ichasvika imi vanhu ndavatienzanisana andonyanyomirira chekuti ndomirira gore zvadii vatienzaniswa asina ruenzaniso aiwaita izvo nevango vachimama kutaura vaya tate richazandango kwana kwana maiona kaconversation I hope matora ma screenshots nekuda ndaitopiwa ma hard time mamoyo ayo ekunzi we love your work welcome on board we love your work ekumba ndikudriva mishana mishana foni yangu isadona hatidi kudzanyirana andidi kudzvanyirwa zvinondifungidza zvakawanda ndaka ndakaabhiyuzwa ndiri mwana mudikini abuswa kuya kwe inyaya dzengozi nyarara nyarara eh tisiye ndaa munhu mukuru now i know right from wrong waumba ndanokuradzai mazambia utekwa utekwa tekwa wemazambia ungoumba utekwa tekwa iye batsi wacho iyeye kana kudii vana mebo vandaitaura navo mebo ndofunga akambva atorambiswa kuti usataure natande richards mebo akambva atomiswa kutaura neni batsi iyeye batsi ndiye akazvikonzera batsi uyu kune vanhu vekuti unenge warekomendwa naamataranyika amataranyika mukona amataranyika vaitoda kuti ndiite brand ambassador inini vakatouya nawe timaono achinyora kanti we're now a tech team amatara nyika dai vaisada kuti ndiite brenda basa dai vangotaura haa taanawo vakwana katova makatara nyika kuti pepa weki iri kugadzirwa nabatsi batsi ndonyo ndonyo batsi uyu batsi uyu batsi simango uyu batsi uyu chandikudza kune pepa weki yavo zvikanzi manje batsi akambva ataura akambva andifonera zvikanzi vana madam bosi vanhu vese vanoita mabrenda basa they work for free mungataure shuwa kune munhu ane following inenge yangu kuti i work for free musadaro vanhu musabate janki muchidaro vanhu handina mboti ndoshanda for free ndandakamirira paper work haina kuuya eh, ndakazenge ndakunzi chinyora ma maexpenses ma acho eh, ah, zvakawanda kani imi isiyezvo ane pamwe pekuti unoda kushinga hazvifambe amwenewe hazvifambe handei kumba kwangu ndikunopinda mumba mangu handisi kunopinda mumba memwe munhu ngandipinde dzvazve pandiri pano ndiri kutenda mwari wani am 30 years veduwe ndakapiwa imba namwari ndikapiwa mwana namwari ndine mbwa nhatsvu ndine amai vanondida ndine mafenzi anondida chandinobva ndanyanyovavarira chii nhai masikana nguva yangu inenge isati yakwana imi pambakwani ndidii ndidii chandiri kuziva chavari kushandira ivo vanhu vana tami ubrand ambasada wavo uri kuoneka apiwa mota mbishi pamwe tofira mazambi yavo kuona toka akapfeka ipista unongondiyondo sister ah, unongondiyondo sister akapfeka ipista unofunga kuti yondo sister unofunga kuti yondo sister mufunge zvakaoma akabopeswa akaita kuti zikupopa kubopa nayawe tasvika pamuzinda pamambokanzi andemba ukaona toka hazvina kumbonaka mufungi handimaona kuti sei ndandine ukasha handimaona kuti sei ndandine ukasha ndakangopromiswawo asi nozi nemukomana ndichakurora ndichakurora hapana chinobuda komakomenzi ari papiko ah, hanzi kuramba kwevakuru tate even zvekunzi vana madam bos havabhadharwe kwaisada kuti uite do yes handimuri kuzvinziwa ini muri kuzvinzwa ozvinzwa vanhu voti tatichas ndaona macomments tatichas mirira no there is no one who do live shows like me there is that i know that's my that's my department reka tisadeedzere mazuva ndikuwirira nevaneighbors that's my department anditombodongorera mavhezhi kuti arise that's my department yemalive shows there is no one who does them like me There is no one. Eh. So I should be given, you know, a legend treatment. Ndiri pamba pangu ini. Garden rangu rema rose. Ngochani dzinoda ma rose chinobvira. Ma rose isai. Baba anzani opuwa ushingono. Opuwa wane ma rose wo. Tozvifarira fanga. Eh, nasi nasi holiday. Adedza na ma neighbors. Ari kungodya isusu vanoti. Ushama eh mavhiji angu ari kuita zvakanaka. Tinorima kai. Ndakaisa ndakazanganisa mavhiji nema nemadoma nema onion. Ma onion nayo. Mavhiji nema onion nayo ndaka ndakaita ma, ma avocado andiri kutorima iwo. Eh handorima ah. Pamusha pamambokadzi pano. Mhm. Mm tiri pamusha pamambo kadzi hatizoite noise nenyaya kuti takuwirirana nechi nemaneighbors hatimva taiti wewewewewe ah, vanhu vechiswidi chavana noise mukazoti uyowo kuswidi ndimwe makore vazi vanhu vanoda noise vanhu vanoda ndisika muchiona ndichikwama kana ndiri mumba umu itondo zvatajaira kuafrica tinokwama tinodeedzera e uno uno hakudi noise nokutaurira pasi mangwana zvangu isaturday handisi kuenda kubasa ndiswera hangu ndichicheka zvangu loan pamusha pangu these are blessing whos i thank god for zvekuda kubva ndada ku i i i ndisiye zvangu ndisiye zvangu taona zvakawanda zvekuda kumanikidzira pausiri kuvhaliwa ndakazviona zvangu basi wazvai maybe wandaitaura naye ndakambva akatwa kucommunication funga maybe akanzi tikakuona uchitaura natatericious akambva abloka kuime wani chataure namebo zvinotogona kuti munopasimuka seka because institution yemalive show iri kwandisi anti ndimi munoita mashow pamafacebook nayo covid iri kumuka ichidzokera ichimuka ichidzokai ndi mune muchishanda pakazara vanhu dzinzoka zvedu nyaya rega tiburise manu but ndodiiko mazambia ndopisa nhasi nhasi musweden vanhu vari panze saka ndogona zvipisira mufireplace aini kana ndatobhedha ndabhedha ndozvandiri vanhu ziyai muri kudhira nemunhu akati makambani anotadza kushanda nini andidi kana musingagone kushanda nevanhu gara kuno isusu tinoita nonzi equality kana usingagone kushanda nevanhu gara warega kwete kuda kusukuru makandiona ndichitenderera ndichimhanya mumastreets emusweden ndichichema sawo ah, izvozvo pana akazviita hapana otadza kana kuti thank you thank you chai yakanaka ah, shuwa tine mabrand ambassador akawanda tatelicious isu hatichakuite official but thank you for representing us in europe chero hasha chaidzo chero chero chero chero chero munhu uine hasha dzinoserera nekunzi thank you aiwa mabrand ambassador edu akakwana tinawo vakakwana but thank you nekungoti thank you ngaiwani ndo vhidhiyo yandakaita yekwana sauro ndakatoita zvekutofosa kuti ko hamusi kusheya kunge wanga usina kuiona ndakatozoita zvekupusha kwokuti aufa yes mwanangu ipopo tadzoka mwanangu enangu mbonotarisa tarisa vanhu vasvisiwo kumaswera sei asi vamarara echibubucha ndandikutoima bhonzo musandinese ndakaneta ndichikwidza nekudzika mastesi kudzingira nguva ndichimbonetseka ite ichingobva nemadhiringi kubasa ka thank you aiwa thank you yakakosha thank you zvakakufanira nekuti kana wakachengetwa pamusha pevanhu mai vangu takakura vachichengeta vanhu zvisingaite vamwe vanhu vakachengetwa namai vangu vakatadza kunoita thank you vari kudzungaira mumamana Vanoti ko chii kuzvinzi asi wakarerwa namai nhinga ese usina kuti thank you. Thank you yakakosha. Haa mirai ndikuuya mabhonzo mugare pasi handina kana simba vakomana musandijambire bubu musaende pamasofa apa ndabvisa machire pamasofa musaende pamasofa ina ndikuuya mabhonzo wanangu masara mushe aa iwe ndokuroa stupid unomirira kupiwa tadzungurei munomirira kupiwa handidi vanhu vanenge zvigoritoto mirirai kupiwa bruce ndakurova mirirai kupiwa garai pasi kudzu garai pasi ndiani mukuru o oh, bruce mirirai kupiwa vanongo pesi njeri ipapa chitya niende zvitena kamera mumhuri sevana namgwe pasi gara pasi gara pasi iwe chimwe chaiwana tini kamera mhoresai vanhu temuchicheiwaniwa mama mucheiwani bubu musagare pamasofa apa ndabvisa machira ndinovati ndinoita machira arohwe nemhepo panze apa ndozoadzosera handidi nemasofa iwawo handidi kuti vagare garai pasi dyirai pasi vanangu handika maita kupo chika chichikai vanangu maiyo vadzoka kubasa ndomumba mangu muno am grateful god did me good saka zvekumva wada kuda kumva wanyanyoda kuti pamwe vanhu pamwe iwo vari kupfekedzwa mazambia vari ku vari ku vari kungopiwa mari dzemakombi andisi palevel iroro ndidi kuitiswa ndine mansion ndine mansion anodzidza iko kukoshesa umwe so mm -hmm. aiwa how is mandela vese varipo tikudya zvacho ee munhu unongodzidzawo kungoitawo munhu handina kumbotuka mufungi ndangouya ndichiti imi takaimirira think you haina mbobvira yambouya patazoona vana madambosi vachinzi mwana waroisi kutosvika kwako pakutonotsvaga nana mai vamai mai vamai nhingi mai vamadambosi kunofukunura kumakuwa kuti vainzani kunofukunura kumakuva uku kunovatsvaga asi isu ana ana mai vapenyu hatina kana kumbotendwa kunzi mwana wavirginia akatigonera hazvina kunaka handi makandiona gore randakanzi ndamamira manyuma 250 unodzika pasi peumambokadzi woti vedu wee ndinokumbira uriregerero dhuze kuvhurika kuri kuita upenyu hwangu kufamba kugara zvakanaka kwandiri kuita kuno kuregerwa nevanhu vakandava ndakatadzira andikunzwa pakapouya machinde paye aini ah, sorry malfunction yedressing tuze vanhu vakandiregerera zvinhu zviri kundifambira unoziva vamataranyika muri munhu wechikuru kugunurirwa nemunhu hakuna kumbonaka zvamaitoziva kuti tadirishasi chinhu chakashoreka komaindishandisirei ee unobvunza mubvunzo iwo kuti ko maindishandisirei kana ndiri chinhu chakashoreka but icho chinhu chakashoreka ichocho chinodiwa nevanhu amataranyika ndoshanda nevanhu panapa vanhu vanondida vakandivhurira magetsi ndavharirwa magetsi muno ndadyiwa mari nemunigeria vanondida saka mungade zvenyu kuita look from outside muchiti ndakashoreka asi ndodiwa nevanhu for sure you did not do that post well ini mapepa angu aiwa ndakamba ndaine things kumirira pepa wek taamuna juju nakupera takatanga kutaura muna mei magonyanyokura zvinge cnn here zvekuti munotoda gore rese kugadzira mapepa wek ndisiyei zvangu kambani ine 20 years yagoita kunge cnn ine 100 years yabva yapepa weki yabva yatora mwedzi mwedzi neimisiku kuti igadzire pepa weki ai ndakabva ndanoita mufungi ndikandikuradzidzei mazambi yacho mukazotatirishasanitaurisa ndokuzivai ndikandikuradzidzei dzutswa dzutswa dzutswa dzacho ne vakanyora zvinhu kunyora kuita tendishasi nekuti ndofunga vamatarenyika vanga vataura kuti tumirai pepa weki zvazvarambwa nevamwe vanhu vanana batsiye batsuyu batsiwe batsiwe batsiwe chaitsvaka fodya yangu zvangu ndagara pasi togohana kaindise foni yangu apa ndi bvise butsu payangu yakakura kamaendese kuapstese kuti handina kusiya ndakavhura mahwindo yukuno ndazongobuda kakubasa ndakumhanya ndandiri palive Nandiri pa live kani. Makumbo. Aiwa upstairs kuti ndakutenda kuvhara mawindow. Makumbo. Mm. Imi. Imi. Atoki kuita yondo ke. Yondo wapi yo zomba zomba. Ndo ma zvimapalazo zvayondo kazhe. But anyway. vachatengerwa mastand asi tatotaura because vanhu vanenge vamirira hanzi pisa tate izvozvi aiwa ndichanzwa kuti vanhu vari kuti chii handingamba ndariekta nekuda kwehasha sezvo ndichishanda pane vanhu ndonzwa kuti vanhu vari kuti ndipise here kana kuti semunhu anoshanda pane chii pane vanhu Eh, isa hatidi kureacta nehasha asi kungoti handichashandi nechinyaradzo nekuti relevancy yangu iko haisi kudiwako kwatopedza kudya mwana wangu kori kumhanyirepa anditsvage chinhu chekupfeka musoro eh, relevancy haisi kudiwa ba asi zvekuda kumva tazvimanikidza kupisa ndaunzwa vanhu kana vakatipisa ikwini ndopisa vanhu vakati musapisa ikwini tomira todhilawo kani vanhu zvima ndaita kunge hame nazvo kunge am the el shadai ndodhilawo nevanhu handiti ndatinzwa nzi this is how people don't these are how people are don't be yet yes tate wanzi hauna kukwana napassion ataura futi nhasi anditaura zita rangu ko ririni ndozonotega ah, wana akati ndokufa wani madii kubvunza kuti date rekufa nderini ndakatorimiriraa kuti tese tese ndakatorimirira kuti date racho nderini nekuti chingoripoka kanenge kakundidoka panganai kakandidzvirira kandidzvirira ndidzirira andirani vanhu vanga vachazotaura kuti tatirisha sanga achida kukwana kwana tatirisha sanga achida kukwana kwana i ndosaka ndakuradzira ndakati imi maconversation aya maconversation aya andaitofungidzirawo kuti pamwe pamwe ndiyani pamwe zvava zviri straight forward nekuti munhu aceo webusiness haangatadzika kutaura kuti aiwa ati ati ati hatingashande newe ati takatonzi weyana wetag team ceo webusiness andimuoni saka zvakazondikatyamadza kuti ah, zvadii but inini kana ndatongera ndabloka vanhu ndozvandiri handinyengerezvezve Izvi munhu anos unosimudzwa naMwari munhu asimudzwe nemunhu ba munhu anosimudzwa naMwari hama we tatsoka kubasa naibhizi chii nditore nditore manini nditore madhova akomana anozonditi magara pasi eidyai zvakanaka mwanangu

and rega nditenge ndazvisa izvi zvese inyaradzo izvi zvinzatirishe sakangotumirwa zambia izvi motazvizva brand ambassador izvi

mirai kati kumboita display ka so that tiratura kamera ndinyasokuratidza kuti zvakawandisa ndakanga ndaisa display ndakanga yatoisa display ndokuratidzaiwo kuti hamawe ungataure zvinhu kuti tate richasi akaganhira but zvimwe zvinonzwisisaiwo so Ngatibatanei sevanhu nhai. Ngatibatanei sevanhu. Aya mamaska akazvibabataria. Nyara bvi. Kana zvabusa hawo. Mamaska akazvibabataria. Amambanzi chikuita delicious. Amambanzi chikuita delicious. Angoti mungoonawo. mozondiudziwo kuti a ah, ndatadza here hamawe ukutadza nekuchasi watadza taura kuti vanhu vangoona muzambia kuti anazve zvazvichiri zvabrand ambassador anoona nditene kamera miyasoonawo veduwee Mm. Isu. Quinta delicious. Isu. Quinta delicious nyaradzo. Abatanya nyaradzo. Abatanya nyaradzo. Quinta delicious. nyaradzo queen tatiricious nyaradzo queen tatiricious nyaradzo queen mochindiudzawo kuti ah tatiricious akaganhira ishi imwe sheti ishi queen tatiricious iyo putseke sa zvinhu zvangu pahembe dzangu dzakanaka dzandakatumira chero wasinawo kundiita thank you asi zvinhu zvakanaka akarongeka zvangu chero awasina kundiita thank you izvi zvese izvi izvi Mundiudzewo kuti Tatiricious ndakaganhira papi? Ndiri kukunzwai muri kundituka mumacoment section. Tatiricious akaganhira zvakatumidzirwa neFedex. Ish, ndaganhirawo papi? Iwe ndokurova iwe, gara pasi. Dzikama iwe. Iwe ndokurova iwe. enda kana basa uri kudzunga ive pahembe idzo dzidzi unezera nadzo andi mazvona ee ndisapisa nhai ee ngazviwande ozinzwa kuti mazambiya bvupfuwe mazambiya esai ngazviwande mazvona izvi kuinterdelicious zvakatonyorwa zita rangu zvodai pakauya zambia one netishet aiwa ndaiti ndiri mugurumwandira but vakati iwe ndambokura ende pavo uri kuitei papapo ende mazvino ii sheti kuinta delicious ish musapisa iwa tipise ngatimbomira but kuti ndicha ndichava nemoyo wakanaka wekuti you know zvazofamba sei unorwadziwa muupenyu nyaradzo batsi uyu chingotienzanisaiwo vedu post iya makadai mangonyorwa vanhu vese including vana baba macheso including vana roreni guyo uri kutsvagei ikoko iyo wese munhu nekuti tinokumirirai mufunge pamakationa tichienda mumasizi mastreets tichinochema tichinochema sauro kusimbisa brand renyu nyaradzo zvino inini kana thank you chai chero pandakaita vhidhiyo ndakatozoita vekukomanisa kuti ko haufa ko zviri kufamba sei hazvina kana kumbonaka mufunge nandi musati daro mufunge tinenge tichitoda kutoti zvinhu zvenyu zvienderere mberi asi ameno chanzwa vamwe vachanditumidzira mari yecompensation da ah, queen sorry tinokupai ukacompensation ngekuita sorry handii mberi nebasa aunzwe ah, zvinenge zviine mari mukati zvakanaka unenge wakunyaradzwa one ema us dollars asi ii zvakangobvira kudaro kungoti mashita musazotaure kwamusina kuswera munongotoro macomment section mandiri kutiwa kuti ita zvona zvitori nemazita atatelicious mazvona hama we handiganhire vakatotora nguva yavo vachigadzira zvinhu izvi vana rorein guyo nanatoki vari kungopfeka zvinhu mazambia izvi zvine trademark yakwini wenyika achitwama we handina wandatuka pano ndangoti tienzanisei please ee hazvina kunaka aiwa haukumbire ka kurespect ona unofanira kuti kwamugari pasi asi mvura iri panze ewe ndamunonga mvura ona ndamunonga mvura mwai mvura mwai mvura chami

Jehovha zvakaoma zvakatumidzirwa ishe nyaradzwe dzimwe musi kwini kana makuita life paipai mombopfeka red wozindochema ka macelebrity saka vanga wanyasoona brand ambassador wozindochema macelebrity anenge pafiwa paye ndinochema macelebrity saka vakavanyasoziva kuti zvino i ameno mufunge pakadai Atombodaidzwawo so kuti kosu chapresa kosu matambusi ndiwo vega ndiwo vega anana tokiwo anenge akaremerwa ne2 meters dzejira unongotiisa tese ipapo tese ipapo unonita naye awe unzwa unzi kupisa haupise zvinhu zvakadai unototikwa naye vadiwe kwanditi makaitawo effort chiitaiwo kazviro zviri kufamba Paperwork yacho nanhasi haisati yabuda. Iye batsi uyu, batsi uyu, batsi uyo. Batsi uyu. He, batsi. He, chino. Aiwa tipo maspecific. Chino ndakazopesera ndaneta ndakati. Tiri kunyora zvinoti hazvina kukwana wedzera zvimwe. Ah, ini. Ndazvishaya. Ndakati kuno ndigereni kuSweden. Unombowati, Bruce ibva pafoni ipapapo.

ukadzungana mari ndonogara vasina busi wakamireiwe wakamirei andisi vanhu vagare pasimba ndokubambura nemupama ine stress dzemathink you ari kuramba kuuya mathink you mathink you aya vanhu vakatora nguva kunodhindisa mazita kuda umva wazvishaya vamwe vanongonyarara vanoafira mazita iwawo zvinei kuti mazita angu anga ari pamachira Konzi eh shuwa shuwa eh eh ndine transparency. I'm the voice of the nation and nyaradzwa hangu nemachira asi hatingapise. Hatingapise mufunge. Tusingatimbomire pamwe mangwana ichi pamwe mande pamwe mande vanodii Vanomuka vakatinyorawo muwedzere kunyasonyora zvakanakanaka hazvina mbotindiitira mushe zvanzi handina wandatuka asi kuti ndichaenda mberi ii haudimande kurespectwa respect is end ne pane zvakaita zvakaita zvangakashoresawo zvokunzi tatireshasi akatadza kuendosa brand hapana mufundo takaita zvinhu zvakanaka zvakanaka mfuna zongosiya masipika ndakunoda kubasa masipika mazambi zongosiya masipika fanaiswa pa zvakaoma please mandiwe upenyu mazvona amwe vanhu vanongoziva ndakunyaradzi kusina kana mari nozvifira izvi machira kuwanda kutondipedzera nzvimbo pasina kana sendi kana kuti di ndikushanda nemakambani july nde ndine makambani akaona muchaona tine about three companies dzandakatanga dzandakatotanga dzandakatosaina macontract takuziva very very so you need to, to know saka july ndeichidresswa futi najanjam nacynthia uyu yanenge achindidressa ndichatumira masaizi ndine tape measure ndichambva ndatotora tape measure nhasi ndine katight e eh, ndine katight tauti pati makumba gara akadi akabatana so that eh, eh, zviri mukati hazvinyamba zvanyanyopiwa freedom unogara ukabatanidza makumbo makumbo hata kamuchema usaona kuti mntu anochienda kudhavhusi eh, vanhu vapinda expense dzekusenda zvinhu zvese ungotadza kungogadzirisana e eh, queen tine urombo ndaitaura namabhe mabhe ndaiwirirana naye hameno kuti mabhero asei makamuti handichataure naye mabhero ndainzwa moyo wangu kufarafani mabhero mabhero uya akamva anzi ofunga kusataura natatirishas ko makamudarirei mabhero ndaikonekta more namabhero enyu ndaikonekta more she sweet talked me mabhero ndaikonekta more namabhero enyu aminoti wakamudii kana kuti akadzingwa basa kana kuti akanzi usataure neni because email yake haichatoende through ndaikonekta through namabhero zvinova zvakambaa batsi uyu batsi uyu trust me when i say that i know my people imunhu ane spiritual discernment ainde when i talk to you i see things danziko asi pano vari kundituka kondatadzira mabvi kunge skin yekamba totoisi ngati mubloke kuri kunditukireiko handi vanhu vanga vachiita delicious ane kuganira saka pane vamwe pamwe ngo vasina kuona mazambia paakawe ndakazviratidza hangu vanhu kudara saka ndandati ah rega ndidi rega ndiratidze vanhu mufunge vanhu vaone kuti aiwa ndina kuganhira vakatonditumira zvinhu hanzi izvo zvinhu zvikutumidzirwa nyika yese izvi aiwa handizvo mufunge vanhu vari kungotumidzirwa skipa nezambia skipa nezambia asi ndakato vakanodhinda zita shuwa sure. zvinenge zvazvine light kumberi kutatochazwa kukasika kukometa e kana munhu achingoda munhu anotaura munhu zvitore goro zvitore goro kuudza munhu zvinhu zvafaira pakudya mwana munga kudzi asikuda sendeni iwe aunetse unenge wagara ako pasi aunetse mwana muchatozodidza maruwa angu mumba mwa hanzi ma e maskipa mangani 1 2 3 4 4 maskipa nemasheti aya hani ndo zvinopfeka vana seuma mutukudzizvi e zvinopfeka vana seruma seruma zvemabrand ambasada vakatowanda vanhu vacho vanoita mabrand iwawo but e eh. amen unoora mwoyo unoziva kuti kana pasina motivation yemari indoora mwoyo hanzi kuti pamwe unyaya yejenda iwa jendere vaya vaiziva kuti ndakasvava ndiri murume asi asi asi asi inonzi chi e, ah pamwe zvinogona kudarana ndiri zvaizvo asi vanotanga vatarisa zviri mukati Hazvino zvakanyorwa naMadam Busi. Because vanotaura chaivo vanoti Madam Busi anorara anorara nekwakwa anenge achishanda nawo. Anyway, beche rake beche rake beche rake mairusi. Ati chero vaida kuona zviri mukati. Handina kuwacha. Ndikungoma mutungore mameseji anga achitaura namatara nyika. Professional. Ndiri munhu ari professional. zvine mari kati ndine professionalism i know tomorrow iwe wagara pasi iwa mwana wagara pasi udzuka nemba munondizadzira mvere ndakiri namba muno munondizadzira mvere garai pasi mba maitira sei amena ndizvozvi zvenyaradzo maoko mudenga Hatibvise tisa ungapise vanhu vakatora material vachigadzirisa kwako unopise chaunopisa katimirire pamwe wacho tinyorewo pano chatinyorewo pachidziro chavo asi zvekuti ticha mweya wangu unenge usisina kusununguka so Neni asi ndanyasozonzwa soft tongue. Mukatumidzira Mebo akataura neni. Mebo ndiye angatondiita sweet talk. Mebo. Mebo ndiye angatondiita sweet. Izve andaidzira nawo basi uyu. Ah, ngari cold zvisingaiti. That's angari cold. Cold, cold. cold anonzi badzisimangwe iyi a cold ndiye anoaprova maambassador kana kuti anenge achida type dzinenge madam boss i don't know but he was cold lukom ebatsi wenyu iye haufaniri kudaro kana uchishanda navanhu vanenge ndiri munhu ari you know amen aneta nazvo izvi ane seven years ndirapa Panofanira kungoitawo ino credibility yekuti pane seven years vari pano. Hanzi ko zviri kunzi vanhu vese vakaisirwa mazita one queen vese vanga vakapfeka aiwa indaratidza vanhu conversation Hey, vamwe wese vangadzi vakaisirwa mastand aradza vanhu conversation nemuridzisi wekambani achitoti international brand ambassador bhora mberi uya nawo itag team achichiregai kutamba muchitaura madam boss ndaratidza vanhu conversation handi mati vanhu vese vanga vaine mazita indakuratidzai conversation yangu naceo conversation nemuridzi

Give me so that I tell you. Ndataure kwamusina kuswera. Social media iri kuurayisa vanhu vazhinji. Makaona murume uye akazviuraya uye ndaakunozviuraya. Vanhu musadaro be nice. Eh? Be nice. Tikaona walinda achibuda achitaura, "Hey, handife ndakabhadhara." Be nice. You never know what people are going through mudzimba. Be nice. Hanzini vanhu. Queen vhurai maline

Mira nditore foni yacho kwaona foni. Ndoyo. Achiremba anga akamboti ndimbomira zvomutezvo. Nokuti ndakumboblida zvezvo zvisingati. Atinaro. Tine nharo. Tine nharo neupenyu. hanzi vakosheiko ivo mati ee mufunge kuti munhu muna mangonyora madam boss chete kunge ndo vari kushanda mufunge esainge ari kunigeria uko achiita zvaari kuita isi tichimhanya mberi nebasa handina kubvira ndakamboona pandakaterwa apa pamwe handi pamwe kwakanyorwa post ndichitendwa I'm sorry Nyaradzo. Pane kwandakati ndipupurireiwo. Pane pawakanyorawo vachitenda kuti hey, tate ndichaza atigonerewo post yaaita ye yaSauro. Ah ndi ndi ndiudzeiwo. Because ndezvamuna May zvaSauro zviya. Ndipupurireiwo munozotadza tichaza anorutsa kutaura. Ndipo pane pamakaona pakatendwa umambo kadzi wenyu kwandisina kutenda. Katinzwe. Hello. Hello. Hello, Queen. Yes, my love. How are you? Tiri munyasha muri sei? Eh. Eh, ndati nyaradzo ngaitendezve. Ah, pamwe pamwe pakatendwa ndisina kuona pamwe pane pandakanzi thank you ndisina kuona pane pazvake pakatendwa ndisina kuona aiwa nyaradzo ngaitende munhu anenge aiitira basa wakamanya mustreet kaesweden paya paya ndo zvanga ndichitaurawo izvo zvasikana handina hangu panga ndakanyorerana nawo pasi kuti ndaida kudai zwo asi kungoti thank you thank you haizi yakangonaka especially kune munhu anenge inini Handizi munhu njee asikana. Aiwa.
Isu mashandiro enyaradza hatisi kuanzwisisa nekuti nyaradzo kuadvertisa kwamunenge muchiita kuya kwere munenge muchivaitisa mahara handiti? Eh. Saka sei vasingabhadhare zvaitwa nemunhu? Aiwa ini kubhadhara hati hatisati tasvika zvedu kumastage iwawo nekuti paperwork yanga yakanzi ichatumirwa yanga isati yasvika. Ipapo ndinovachenura. pekubhadhara hatisi kutaura pekubhadhara asi kokutiwo ndakangoitawo vhidhiyo zvakanaka pane pandakatendwa
aiwa ngavasachinyangadza vaisusu nekuti sa hatingasirei kuti hanzi vari kunyengana namadam bos toda kuti queen wedaife thank you zvechihure kusaida hatina basa nazvemahure izvo Makavaona vachinyengana namadhambo zvine umbowo here asikana?
Tati zvechihure hure hatisi kuda toda zvekuti munhu aite thank you.
Eh, ma ma V11 acho makaaona here hatizodi vanonda ati haina handisa ndazvinzwa madam boss kuti ndaenda inokoziva kuti madam boss vakadana namutarisi vekunash pains iyo V11 ndinayo yamadam boss pavaidanana nemuridzi wenash pains but zvekunyaradzo izvozvo handisa ndazvinzwa mune ma v11
handina v11 asi sei varivo vega vanyorwa ipapapo imi mese muchimhanya muchidikitira mumastreet muchisanganisa machende mustreet muchimhanyira kuita nyaradzo sei musina kuturikwa reason yako inonzwisisika and i support your reason sei sei vanhu vese vari kungobvunzwa kuti sei zvichingonzi madam boss ega sei why why
ndapa tinoda kuti mande tichimuka tione pakanyorwa kuti thank you queen waglobal tiri kuida thank you iyoyo yes.
zvakanaka wani tataridza vanhu hembe dzakatumirwa handi dzakatumirwa dzakatonyorwa unzi queen tadelicious baba atanya pane chatadzika
aiwa hembe takadziona dzakatowanda bhero rese bhero rese rekutumira queen kusweden
iwe uchandidzingisa basa iwe ndaa ndatodzingwa basa kare wakuda kuti vachindidzinga squared kapi katatu kaviri iwe chinenge kutaura marabudaaaiwakandadzingwa fomari iwe chinenge kuramba uchiisa moto aisandadzingwa fomari takamirira fomari you know asi mafacts anongoda kungodiswa isu tati ah post iyo iya pongoiswa japreza namadam bosi vanatokita vaona ngaitaisei vanhu vaviri parudhende rwese rwachiri kuona nemazambiya vana vana roreini na eh, peter dewa moyo na na sandra ndevere vanogara vachiacta panongonyorwa Eh. panongonyorwa isahwirawe but japreza namadam bose hambva watorerwa wachinyorerwa mwadi unoti kotatadzei japraisaunga chinenge changu aiwa kakuindaanaka izvozvi kaa kuremerwa nerigariya three meters munhu mumutetetete three meters here todikirikini apakauya bhero hanzi bhero pakauya bhero mahure zvakaoma aiwa asi iwa ichirega ndipowo vamwe mukana vataura maita basa ndandichinetseka ndiri kubasa ndikati pamwe ndatadza ndikati pamwe ndatadza because orit switireka nditore mumwe hallo hallo mirai ndikuisei paloud just hold on mirai zvenyu hallo eh, tiri sei tiripo asikana pane pandatadza here yemakuindeipi yes pane pandatadza here asikana
okay queen Eh, maswera sei? Yes, yes, taura yasa. Wakuofanira.
Aiwa hapana kana pamatadza chini tikutoshaya kuti komatadza pa. Handiti.
Pane pamakaona pa zvakanzi thank you Tatelicious. hanzi kune mwana wangu mukomana atumidzira mapicha tanya ari kukura asika yowe ah tanya akura kudaro nai jesu oh. mwana wangu atitumidzira baba wake kandifundira mwana wangu kanditumidzira mwana wangu by the way unei mwana wangu asikana kani unei mwana wangu ari kubukwa mbuya wake unei mwana wangu atiudzira picture kani unei mwana wangu ndayarudza asikana mbuya wacho wari kuchengeta kani onai kani mwana wangu kuzvara kwangu zvandiri mubereki wowanai veduwe zvandiri mubereki mwana wangu ah, kandimunzwe mwana wangu kandifonere mwana wangu nditi muri seiko ah, futi ska tanya anoziva pekunditsvaga ndikuda kunyaradzwa ndikumbotsvaga baba wangu mwana wangu asikana ah. ayisikupinda anyway eh so rega ndishandise inonzi uh, next next next uh, next i was supposed to do this but it's an opportunity to just to just to just talk about vabereki vari kudiaspora rega nditore imwe foni yangu rega ndinzwe hallo
hallo kwini zviri sei yes asikana muri sei
tiri bhuwa haa kwini Ndiri kuona sekunge vanhu ava ka eh. vane vanhu vavo mufunge. Handiti saka ini ndizvisudurudza handiti mm. mm.
nekuti mabrand ambasada acho avawandira wese mucelebrity wese vakuda kuti aite brand ambasada zvingazofamba
aiwa zvizofamba ka nekuti vamwe wacho vakanganisa vachatadzawo kuvabata zvakanaka
nditiri kutaura imwe chete kuti ngatienzaniswei handiti
vavawanza kudara vachagona kuenzanisa vakusarudza manje kwakungoiswa vana varoisi iwana madambusa zvakaoma anyway waita basa sweetheart waita basa ya musanyanye kunetsekana zvenyu baba atanya akura mukomana tamuona akura ka ii vedu ari kufona rega ndidaire foni yake ari kufona

you have to be out of zimbabwe for the up to work ska unenge uri out of zimbabwe for example botswana uchifonera mhuri kana kuti hama dzako dziri kumusha ska inini i am the new brand ambassador where inonzi taura up i am going let me just do the honors of trying to call the

so god is god is wonderful ne mandela ibva apo kundidisturba android apa wabva kunoshandisa iphone wakupinda maandroid ya ndamu and i need to put try again then taura up then we install taura up taura saka izvi nyaradzo vanhu vari kuti kwawandisa vanhu vari kutongondiudza saka ndodini zvinhu izvi nai masikana ongozozvipfekawo taura apa ndaiona ishi ndakutoidownload so that we yes this one we are now installing it and we are now calling tanya hanzi miss hearing you speak with tanya you miss it kaeyi kamfotsinirekanitotora chair nditaure nemwana wangu tichitotaura ndatotanga so vanhu vane vana kudiaspora please join the taura app and ill give you the, the website yaauya vanobatika nemacontact details on this live and ndakatoitwa brand ambassador brand ambassador for this taura up for the next year so iwill be working with them saka vari kuchinja zvinhu zvese vari kuchinja maposta avo ese vachiisa vachiisa my face you know so we have already signed the contracts and things it's, it's working god is opening doors for me

ha izi android inodondirwadza google play ah, yaita yakuinstalla hanzi hanzi kana kucheka huswa ah, let's just wait and see kuti zvichafambiswa se anyway handina mbofara nazvo nandangoona ngu ndikusadlainwa ngepamwana madambosi vanenge vachitoenda vachitotaura vachitoda amushandisei asi musamupe chinhu you know but inotaitaira apa apa apa kungarire munhu wani saka uchiona kune vemalife show vana tate ndishasi kune vemaskiti kune vekutamba kune vechii hazvingaite kunge uri wega takadzinzwa zvenyu nyaya dzamakamboitirana namaititi and it was the same maititi aingochema pane kambani iya yekuita yekuita zvema zvema zvema inonzi chi zvema eh, maresidence permit kusouth africa yakazoonekwa madhambosi wako asi ndimaititi vanga watanga nazvo you know you unobvunza hazvina kunaka madhambosi you cannot be you only you cannot be you only no don't be like that shanda nevamwe zvakanaka chireyo malive show kutori neumwe wanotitawo malive show totofara kandise number dzangu dzefon 09 079 046991 tifonere tanya sign in tifonere tanya please wait tifonere tanya

hanzi is it her fault there is it her fault there ah taira mzee taira inyoka yako taira inyoka chai iyo let me do my vouchers voucher top up koina mm -hmm. I wanna put my Swedish number kundoshandisa apa ifoni zero seven nine zero four six nine asi ndofana kushandisa imwe number sezvo ndamboshandisa imwe number i think so Can you look up? I'm looking. Ayewa, uka uka uka ukadaro you have to contact them. No account configured. Ndozvainenge ichita unofanira kutoisa number dzako allow. All right, allow. Ipe time inozoita. Uite ipe time. send address or oh. saka zvaunoita ini ndakuenda pa panapa ipe time unomboita uchibuda ndozvanamboita unomboita uchibuda ndakutombodzokera futi taura apo ndotombodzokera panapa unomboita uchibuda odzoka futi e i think inenge ichida kujena hanzi enter number or address ini ndikuda kuita top up ka settings or zero aiwa no account configured ah, iri kundiita sei vana oivhura oh, futi mm -hmm. unobva waenda kana ichiti no kana ichiti no account as uh, configured endai pakanzi assistant wonoita sign in woisa number dzako dzefoni uh, woisa number dzako dzefoni ipapo indi kutiraya kuisa number dzangu dzanumber ushandisa pane imwe foni i think hadzisi kuita nenyaya kuti ndaidziita katu let me try again hanzatoramba neda kuchinja foni zero zero seven nine zero four six nine two nine one

just hold on anzi madam boss anzi madam boss chii aiwa hatidaro ipo pamwe vanoshanda zvekutsimbidzirana ini handigone zvekutsimbidzirana taura chokwadi ainini handizvigone to tell you the honest truth kandidai ndoda kuisa number dzangu dzangu ah, na, na, na. tanyakura asikana 0790469291 achida kumbonzwawo mwana wangu asikana koiriwa yes yaita verification code yaita katichimirira namba yaita inotorawo time name katise code yatora code 61939 61939 verification code yacho haisati yasvika imba yakutorawo time kuti isvike verification ndakamirira verification code haisati yasvika mufunge Queen iri kutora. Saka toda kungo verify tofona. Hanzi Queen muri sei ndiri munyasha sweetheart. Ndida mbofonera mwana wangu. Zvino iri kunonoka kuita verification code kana kuti network yangu here kana sandokwatinenge tave kunoko kunonzi kutaura apa ill give you all the details and you go and hanzi chank link ndeipi link iyo 619 ah anyway guys i will call him privately pamwe zvoda kungoti nditaure nemwana wangu private pamwe ada kundiudza masecrets I'll do it. But Taura up, guys. There will be Taura up in July, and we'll be pushing that. And Munwese Taura up. Is Zenyaradzo is and everyone came. But let's just you know it was not meant for you and people decided to do what they do and um, tombomirira tombonzwa kuti vachati thank you here vakati thank you then we thank god kana vakasaita thank you life moves forward people move forward with life and tika imimi i love you so much and um, don't be quick nyaya dzavo panapa vachiti e eh, chichi ndaona vanhu vamatawo quick muchindijaja e eh, tatalisha sakajambira i think now you now know the picture why i was calling myself an international brand ambassador nekuti zva zvakatobva kune muridzi wekambani you know so kana zvinhu zvacho zvakusazobudirira you wonder what's happening but anyway that's life guys and um, you are just special nyangwe ndiine bp unongondinakidza asakataura ah, ayewa haina kunetsa foni yanda downloada taura app ndo ndo ine chi ndo yandiri kuitira live saka ndofunga haiite manumber two here kana kuti bcause haina mva yapinda haina mva yapinda you know i was waiting to verify saka ndikumboshandisa code but code yayo inoshanda 15 minutes valid for 15 minutes which means ya expire code is 258 Ainzi kandimbotirai hakuna nhingi yasvika hakuna kodi yasvika kunoku i don't know why hakuna kodi yatenda zvitumidzirwa kanzi ngatimboti zero panapa yes yakuita please wait i think i think i think it's just loading just loading i miss my son oh. i miss my son oh. ah isu kuti ngandina mbona kodera ndasvika yin i don't know pamwe iri kungonetsa on network but anyway we will deal with it tonyatsoita run through you know and uh, madetails ndonyatsokudza yo mapackage anenge akafamba sei but you now have a picture then there is another company yande ndichiendosera mawines ayo

anenge yeyubata yanopedza oda kutongotsvika zvekudya ndovata amwe ari kuenda kubhawa sitanoita mangwana mangwana ndisikuenda kubasa sidamuka ndichiita garden ainambopinda iyi ainambopinda veduwe inini i love you so much chiregai ndirara handitya nyaradzo tongomirira kuti pamwe vachaita thank you but ini zvangu i rest my case and chani zvekuita zvakawanda wanda hmm. haunyengerere kudiwa kudiwa kunofanira kungoita natural kuti umve wadi wanyengerera kudiwa it doesn't work like that munhu unofanira kungokudiwa natural unofanira kungorespectwa natural because you know you are worth it but kana wakuzoita kuti ndidei ndirespectei ndiitei thank you yowe tadi imwe yedu regai ndimhanye nditaure nemwana wangu i love you good night